A goeie, dêr binne wy wer mei de podcast Wrakselje mei it wurd en mei de wrâld. We sitte yn 'e tredde searje en dy giet oer ferbûn, seiningen en ferplichtings foar eltsenien. Dit is de sechsde sesje en dit giet oer it genedeferbûn, in multidimensionale eksploazje Yn de foarige episoade hawwe wy sjoen nei it ferbûn dat God makke mei Abraham en dan troch Mozes mei Israel en ek mei kening David. En doe ha we ek sjoen nei it nije ferbûn yn Jezus Kristus. En hoe't dy twa ferskillend wienen en hoe't it nije ferbûn oanslút en fierder giet mei it genedeferbûn tusken God en de minsken, om sadwaande syn keninkryk te werstellen en in mannichte minsken te rêden om mei him foar ivich te libjen. Yn dizze episode giet it net allinnich om wrakseljen mei it wurd en de wrâld, nee, it is faaks ek it wrakseljen mei it wurd en mei de tsjerke. En dêr hawwe wy it oer. En ik sjoch it genedeferbûn dat God slút mei de minskebern as ien ferbûn, dat útwreide waard mei mannich mear seiningen en jaften en genede foar de minsken. Yn dizze sesje wolle wy sjen nei seis ferskillende fasetten. Yn it earste plak Ferbûn en Keninkryk, in wurdstúdzje yn 't Alde en 't Nije Testamint. Yn 't twadde plak it genedeferbûn sa't it is yn it Nije Ferbûn mei de minsken en yn 'e tsjerke, dêr binne ferskatene opfettings oer ûnder foaral ek de grifformearde tsjerken. En ik wol sjen nei sa'n fiiftal ferskillende opfettings en útlizzings en tapassingen yn de tsjerke. En dan wol ik efkes weromsjen nei Jezus as de klimaks fan it Alde Ferbûn, sa hat Tom Wright it sein, en ik tink dat dat in goede wize is om dat sa ek te sizzen. En dan fiifdens komme wy op it trinitaryske ferbûnsmodel dat ik ûntwikkele ha yn 'e jierren njoggentich. En dat haw ik ek útlein yn it boek dat ik doe publiseard ha, dat hjitte Praying for Rain. En nei dy tiid haw ik dat ek fierder ûntwikkele en it besjoen net as lagen dy't opinoar stapele wurde mei gruttere genede en bettere jeften, mar ek yn nije diminzjes, wêr't wy elke stap en faze fierders mear sjen kinne fan wa't God is en de genede jeften dy't Er dêryn ek yn jûn hat. En dêr wolle wy it no oer ha. Wurdstúdzje oer ferbûn en keninkryk. Myn frou en ik, wy binne hikke en teind yn 'e griffermearde tsjerke, wêr't der altiten praat waard oer ferbûn en ferbûnsbern. Mar doe't ik dêr sels oer nei begong te tinken en ek seach nei de Bibel en hoe't it yn 'e Bibel stiet, Doe seach ik dat Jezus mar amper praat oer it ferbûn, en ek de apostels net. En dus haw ik in wurdstúdzje dien en dêrby haw ik brûk makke fan de Nije Ynternasjonale Ferzje fan de Bibel, en dat is in Ingelske Bibeloersetting. En as wy dan earst sjogge nei it wurd ferbûn, dan binne der sa'n bytsje trijehûndert kear yn de Bibel dat dat wurd fûn wurdt. En dat is benammen dan yn it Alde Testamint. No witte je faaks dat it Nije Testamint, as wy sjogge nei hoefolle haadstukken der binne, dan is it Alde Testamint is ûngefear Fiifensantich persint fan de hiele Bibel en it Nije Testamint fiifentweintich persint. Mar as wy sjogge nei hoe faak it wurd ferbûn brûkt wurdt, dan sjogge wy dat it yn it Alde Testamint sa'n bytsje njoggentich persint is en yn it Nije mar tsien persint. Dan kinne wy sjen dat ynderdaad yn it Nije Testamint it wurd ferbûn minder brûkt waard. En eins is it sa dat fan 'e njoggenentweintich of sa kear dat it brûkt is yn it Nije Testamint, is it santjin kear is yn 'e brief oan de Hebreeën. En dat wiene fansels tsjerkeminsken dy't fan Joadske komôf wienen. En sa is it ek mei de oare kearen dat it wurd ferbûn brûkt wurdt yn it Nije Testamint. Jezus sels brûkt it eins Allinnich mar dy iene kear mei it lêste jûnsmiel mei syn apostels, doe't er seit dat de wyn dy't er diele woe mei syn freonen, dat dit it bloed wie fan it nije ferbûn, om't hy koarternij stjerre soe, en syn bloed soe ferjitten wurde, en dat is it bloed wat yn ien kear de krêft en de macht hie om alle sûnde fan de wrâld te ferjaan. En ek de oare apostels, dy brûkten it wurd ferbûn meastentiids allinnich as se praten mei tsjerkeminsken fan joadske komôf. No, litte we dan ek sjen nei it wurd keninkryk. Want Jezus prate mar in bytsje oer it ferbûn, mar in hiele protte oer it keninkryk. En Matteus omskriuwt it as it keninkryk fan 'e himel, mar de oaren prate meast oer it keninkryk fan God. En Gods keninkryk is sintraal yn it Nije Testamint. Want al is it ek sa dat mar fiifentweintich persint fan de haadstikken yn it Nije Testamint binne, Der is in hûndertfyftich fan de trijehûndert kear dat it wurd keninkryk brûkt wurdt yn it Nije Testamint. En dan is it ek noch sa dat yn it Alde Testamint, as der sprutsen wurdt oer keninkryk, dan wie it fansels fan Saul oant de ballingskip, dan sjogge we dat it foaral giet oer it keninkryk fan Juda en Israel. Mar yn oare boeken, bygelyks Daniël, dan giet it ek in hiele protte oer oare keninkriken rûnom. Sadwaande kinne wy sjen dat yn it Nije Testamint de klam leit op it keninkryk fan God en allinnich as de apostelen en de Hear Jezus prate wolle oer de nije sitewaasje yn fergeliking mei wat der foarôf gien, dat se dan werom komme mei út te lizzen dat it ferbûn der wie en dat no út dit ferbûn in nij ferbûn komt wêrby't God syn keninkryk werstelt, net allinne yn Israel, mar yn alle naasjes fan 'e hiele wrâld. Twaddens, griffermearde opfettings oer it nije ferbûn en hoe't dat tapast wurdt yn 'e tsjerke. Ik wol lette op fiif ferskatene punten wêr't mieningsferskillen oer binne of fiif ferskatene wizen wêrtop it útlein wurdt. Earst sille wy sjen nei fan arminianisme nei it hyperkalvinisme, en twaddens fan totale wissichheid fan it leauwen oant oanhâldende twifel, en dan de spanning tusken Gods beloften en jeften en it minsklike oannimmen dêrfan, en dan wolle wy prate oer de teory oer it organiske ferbûn mei de ferbûnsmienskip as de tsjerke. tsjinoer de persoanlike beloften en tasizzingen fan God foar eltsenien. En oan 'e ein sille wy sjen dat dat allegearre ek te meitsjen hat mei hoe't wy sjogge nei de Tsjerke fan Jezus Kristus yn dizze iuw. Earstens dan, tusken Arminianisme en Hyperkalvinisme. En dêr ha we it earder oer hân yn de twadde searje en de tredde episoade. Wy hawwe doe sjoen dat de Arminiaanske kant dy leit alle klam op 'e minsklike kar, dat wy de beslissing meitsje moatte of wy Gods beloften oannimme wolle of net, as wy yn Jezus leauwe wolle as net. God biedt eltsenien syn genedebeloften oan. En faaks is it sa en wurdt it ek werkend dat God oan sommige minsken mear genede jout en der mear klam achter set om se toch mar tot it leauwen te bringen, dan oare minsken, mar oan de ein seit men dan it moat ús karre wêze, want it is ús ferantwurdlikheid, want Hy seit tsjin ús dat wy ús omkeare moatte en dat wy leauwe moatte. Mar as it sa leit, dan is it fansels wol sa dat der net sa'n protte wissichheid fan it leauwen is, want it hinget dan yn de ein fan ús ôf as wy dat oannimme wolle en as wy dêryn bliuwe wolle. Oan 'e oare kant kinne wy ek yn it gefaar komme fan it hyperkalvinisme, dat eins safolle klam leit op de soevereiniteit fan God en dat Hy alles fan tefoaren besluten hat, dat de konklúzje makke wurdt dat wy neat dwaan kinne. en dat it allegear fan God ôfhinget, en dan moatte wy ús faaks ôffreegje fan, Hearre, hearre wy wol by it folk fan God? Binne wy wol syn skiep? Hat hy ús wol útkard aan it begjin fan alles? As binne wy de net útkarden en faaks de minsken dy't er dan ferwurpen hat. En sa wurdt der oer neitocht. En yn dizze saak is der ek gjin wissichheid oant dat wy fan God in spesjale persoanlike erfaring krije, Yn dit spanningsfjild komme we by in twadde kwestje en dat is de spanning tusken totale wissichheid fan it leauwen en oan 'e oare kant in oanhâldende twifel. Guon tsjerken en foargongers beklamje de leauwenswissichheid foar alle gemeenteleden en harren bern en suggerearje dêrmei dat God oan elts fan harren folhurding taseit en jout yn it leauwen. En dan komt dat oer op 'e minsken as it net iens sels sa seit wurdt dat eltsenien yn 'e tsjerke dy't dêrby heart en dy't doopt is, dat dy dan ek de útkarden binne fan God en dat dy mei Gods tasizzings dan ek de wissichheid hawwe meie dat hja echt leauwe en dat hja ek yn 'e himel komme, oan 'e ein fan it libben as oan 'e ein fan 'e tiid. Oan 'e oare kant binne der tsjerken dy't wol de klam ek lizze op, God jout de beloften en God jout de jeften, mar de minsken moatte dat yn it leauwen sels oannimme, ek al kinne se dat allinnich mar dwaan nei't de Hillige Geast harren de eagen iepen docht en it hert sêft makket Om it as wierheid te sjen en ek yn leauwen oannimme te kinnen. Mar yn dat soart tsjerken kin men ek oer de skreef gean en te fier gean, sadat de minsken harren sels ôffreegje, Bin ik wol echt útkard by God? En yn sommige tsjerken dan doare harren lieders ek net te sizzen, Leau dit no, Nim dit oan, God biedt dit oan en dat is ek foar dy. Want de twifel hearsket, Is it wol echt foar my? Bin ik wol echt útkard? En dan bidde de minsken foar in spesjale persoanlik trochbrekken fan de Hillige Geast en dat se sjen meie en fan God hearre dat hja der ek by hearre. En dan kin men leauwe en dan kin men libje as wiere kristenen en dan pas wolle hja ek oangean oan it jûnsmiel fan de Hear Jezus Kristus. Dat is dan it tredde punt dat we hjir yn it listje stean hawwe, de spanning tusken God dy't syn beloften jout en de minsken dy't dat annimme kinne. Kinne hja dat dwaan? Moatte hja dat dwaan en dêr leit it ferskil. En wy hawwe yn in tsjerke west wêr't de dûmny sei, wy kinne dat net oannimme, want wy kinne neat dwaan. As God alles docht, dan moatte wy Him betrouwe, want Hy hat it allegearre dien. En as God syn beloften jout yn 'e tsjerke, yn de doop, dan is dat foar eltsenien. Dat is de fersekering dat Hillige Geast yn harren persoanlik libje wol en sil en dat hja ek sa yn de himel komme kinne. En dan is der gjin gefaar mear dat hja ôffalle en sels as hja yn sûnden libje sille, dan hâldt God him noch fêst oan syn beloften en hja sille dochs de himel yngean. En dat doocht fansels net. En oan 'e oare kant is it ek sa dat de minsken ek sjen moatte dat God eltsenien syn beloften jout, mar dat dy dan wol oannimme wurde moatte. En as de minsken dat oannimme en dêroan fêsthâlde, dan mei hja ek witte dat je by God hearre en útkard binne. Mar dat kinne wy net omdraaie. En sis fan, wy kinne neat dwaan en we moatte mar wachtsje tot God ús sjen lit dat it al sa is. No komme we by it fjirde punt. En dat is de idee fan in organysk ferbûn as in persoanlik ferbûn. en der binne tsjerken en dy sizze, It ferbûn is net sasear persoanlik. De beloften dy't God makket yn it ferbûn binne foar de hiele mienskip, mar yn dy mienskip is it net echt bedoeld foar alle minsken, mar allinnich foar harren dy't útkard binne. En dêrby kin men sjen nei it âlde ferbûn, wêr't God alle minsken út Egypte útliede, en dat God harren in nij lân tasei yn Kanaän, en dat hat God ek dien. God hat it folk dat lân jûn, mar net eltsenien kaam dêr, want de measte minsken woene net leauwe yn en betrouwe op God En dy binne ferstoarn yn 'e woestyn, en hja kamen it beloofde lân net yn. En dêr dan ek sjogge wy de grutte twifel oft hja wol eins echt útkard binne. Der is noch ien oare ynterpretaasje, en dy seit dat hja As wy yn it ferbûn binne en wy binne talitten yn 'e tsjerke en wy binne doopt, dan dêryn hat God ús talitten, sûnder dat wy ek mar eat hoeden te dwaan. Mar dan dêrnei hinget it fan ús ôf om dêr ek út te libjen, om te sjen as wy wol wier leauwe, en dan moatte wy dêroan fêsthâlde. En dat oan 'e ein dan, as God sjocht nei ús libben en ús leauwen, dat Er dan alsnoch beslút as wy wol of net útrêde binne en yn 'e himel komme kinne. It begjint mei Gods genede, mar oan 'e ein hinget it ôf fan wat wy dêrmei dogge. Mar doch dat wol, want Paulus seit, As it om Gods genede giet, dan hat it neat te meitsjen en dat hinget neat ôf fan wat wy dogge, dat is in jefte fan God foar alle minsken, dy't Er fanôf it begjin útkard hie. En wy kinne net sizze, it hinget fan ús wurkjen ôf, want it hinget allinne ôf fan it leauwen en fan it wurk fan Jezus Kristus, en net hoe goed wy libbe hawwe. En no komme wy by it fyfde punt, en dit giet oer de tsjerke. Wat is de tsjerke? Is de tsjerke alle minsken dy't dêr lusterje nei de preking en dy't heard hawwe fan it wurd fan God, dy't de beloften oanbean krigen hawwe en dy't ek sjoen hawwe de wûnderbaarlike dieden fan ús God, krekt as it folk Israel. De minsken dy't yn it âlde ferbûn sieten, dy krigen de jeften fan de wet en it wurd fan God, En as hja der net hurd tsjin yngongen, mar har oan 'e bûtenkant oan hâlden, dan wienen hja yn it ferbûn. En sa sizze somlike minsken dat eltsenien dy't de belofte hat, dan ek doopt wurde moat, en dat wy dan hoopje, as betrouwe, dat hja ek leauwe sulle en dêryn fêsthâlde wolle. Mar oan 'e oare kant Yn it oare ekstreem, dêr binne minsken dy't sizze, nee, de tsjerke, dat binne de leauwigen, dat binne de minsken dy't it echte leauwen hawwe, dy't dan ek fruchten produsearje foar God en foar syn ryk en dy't der ek yn fêsthâlde. Sa't ik al earder sein hie, ik tink dat yn it ferbûn moatte wy net yn 't earste plak tinke oan beloften, mar oan jeften. En yn elke faze fan it genedeferbûn binne de jeften net deselde. Yn it earste ferbûn, it ferbûn mei alle minsken, dêryn jout God de belofte fan beskerming en dat Hy foar harren soargje wol en ek yn 'e natuer mei har wêze wol. Mar yn 'e twadde plak, as God komt nei Abraham en Mozes en it folk fan Israel, dan jout God syn wurd en hja moatte harren dan ek hâlde oan dit wurd en dêrnei libje. En yn 't tredde plak yn Jezus Kristus, dan komt Kristus as it Laam fan God om de sûnden fan de wrâld wei te nimmen en Hy jout Hillige Geast yn eltsenien dy't echt yn Him leaut en mei Him libje wol. Mar dan tink ik ek, en dat sjoch ik ek yn de brieven dy't de apostel skreaun hat, dat wy net sjen kinne wa't echt yn 'e tsjerke Wa't yn 'e tsjerke binne, dy't echt fan 'e tsjerke binne en dêrby hearre en echt yn in wier leauwen yn Jezus Kristus libje. Want der sulle altyd skynhillige minsken yn 'e tsjerke wêze en it liket derop dat dy leauwigen binne, mar oan 'e ein sulle hja net rêden wurde, omdat der net echt leauwen west hat, En faaks hawwe minsken harren oan regels holden om sa freonskippen te behâlden, om sa harren status yn stân te hâlden en dat it yn harren foardiel wie om te dwaan asof hja derby hearden, sa't ek Judas dat die yn 'e tiid fan Jezus mei syn apostels.

en it ferbûn dat God slute mei Noach en syn bern en alles wat op 'e arke wie, en dat God syn beloften joech oan alle minsken dy't fan Noach ôfstamden. En dêrnei sjogge wy it âlde ferbûn dat God makke mei Abram, dy't letter Abraham neamd wurde, en syn bern. En wy sjogge Abraham, Izaäk en Jakob, Mar Izaäk der seit Genesis net sa'n protte oer en hast neat gjin goeds. Izaäk mocht wol oer syn barbecue, mar hy hulde him net oan de beloften en tasizzings fan God. En dêrom is it sa dat de soan fan Abraham, dêr't wy salang op wachte hienen, falt sa tsjin. Ek Jakob, dy kent God net Oant God him te mjitte komt by Pniel, en dan feroaret Jakob, en dan wurdt er Israel, de stamheit fan it folk fan Israel. En dan sa'n fjouwerhûndert jier letter, en dan sjogge wy dat de bern fan Abraham yn Egypte binne en dat God harren útliedt ûnder de liederskip fan Mozes, en dan slút God echt it ferbûn en jout Er Syn wetten en dan seit Er ta dat hja ek it lân fan Kanaän yn besit nimme meie en moatte, om dêr ek it keninkryk fan God sjen te litten oan alle naasjes fan de wrâld. Mar Mozes koe it folk net it taseine lân ynbringe, dat moast Josja dwaan, en eins is Josja deselde namme as Jezus. En dan letter wer, dan makket God in ferbûn mei kening David en dy seit dat David syn keninkryk altiten bestean sil en dat der altyd in soan fan David op 'e troan sitte sil. Mar dan sjogge we nei de tiid fan de ballingskip hoe't alles stuk liket te fallen en dat de minsken seinen, Wêr is no dizze soan fan David, dy't ús rêde sil en it keninkryk werstelle sil? En dan komt, Matteüs ien, fers ien, Jezus de Kristus, de wiere soan fan Abraham. Ja, hy wie de Salomo, hy wie de fredesprins. En hy wie ek de superMozes, dy't better wie as Mozes, as in middeler tusken God en syn minsken. En dan sjogge wy ek dat Jezus de Kristus de wiere soan fan Abraham is, troch wa't seiningen nei alle lannen en folken fan 'e wrâld takomme. En dan sjogge wy fansels it nije ferbûn dat begûn mei Jezus en syn apostels en dêrút ek de tsjerke oer de hiele wrâld troch it wurk fan de missie. Nûmer fiif, it trinitarysk ferbûnsmodel. Yn njoggentjinachtennjoggentich haw ik in boek skreaun omdat ik, as de minsken fan Berea, út de Bibel sels sjen woe fan wat is no de wiere saak oer it ferbûn. Want der binne al dy ferskatene tsjerken mei harren eigen ideeën en ik moat my hâlde oan datselde wat ús tsjerke seit, dat is de ienige wierheid. Mar Ik tink dat doocht net. Ik moat nei de Bibel tagean om te sjen wat stiet der eins oer it ferbûn en wat is de wierheid. Dêr bin ik sels ek ferantwurdlik foar. No, doe haw ik dat boek skreaun, Praying for Rain, en dêryn kaam ik mei dit skema. Wy sjogge fan lofts nei rjochts, dat is de tiid, en der binne trije fazes Earst yn it ferbûn mei alle minsken fan de wrâld en dêr kaam dan in laach by op troch it âlde ferbûn en it tredde is dan dat wy binne yn it nije ferbûn. En wy sjogge dat by elke faze haw ik de laach grutter makke om dêryn sjen te litten dat der mear genede is en in bettere iepenbiering sadat we God better sjen kinne, begripe kinne en mei him libje kinne en dat dan ek moatte dwaan. En wy sjogge dat eltse kear dat it begjint mei in tasizzing, in belofte, en dat God dan úteinlik dat ferbûn ek slút en dat it ek útwurke wurdt. Yn de earste faze sjogge wy dat God nei de sûndefal Taseit dat der altyd in skieding hâlde sil, de antiteze tusken goed en kwea, en dat God belooft om dat yn stân te hâlden en ek om alles wer goed te meitsjen. En dan sjogge wy nei de grutte wetterfloed dat God dan úteinlik it ferbûn slút om dat ek út te wurkjen. En dan sjogge we by de twadde faze yn it earste plak dat er in ferbûn makket mei Abraham en dat hy ek in grut folk wurde sil mei har eigen lân. En dan sjogge wy by Mozes en de Eksodus en as hja komme yn it taseine lân, dat it dan ek útwurke wurdt. En fansels as we komme by it nije ferbûn, Dat is dan tasein troch de profeten, dat begjint mei de berte fan Jezus de Kristus yn Betlehem, dan sjogge wy dat by de opstanning en by Pinkster dat dan ek útwurke wurdt, sadat de tsjerke dan ek tarist is om it wurd fan it Keninkryk fan God te bringen oan alle minsken en naasjes fan de wrâld. En dat neamde ik dan trinitarysk ferbûnsmodel, want as wy sjogge by de earste laach, dan begjint it mei God dy't himsels sjen lit as diejinge dy't harren it libben en de fersoarging jout, de skepping en ûnderhâlding. Dat ferwiist nei God as harren Heit, want eltsenien is makke neffens syn byld. En der komt dan in gruttere iepenbiering by troch Abraham en Mozes en dêrnei mei de profeten, wêryn God syn wurd jout en syn iepenbiering yn Tanach. En dêryn jout God gruttere segeningen. En sintraal dêryn is it wurd. En dan sjogge wy dat oan 'e ein, dan hawwe wy it flesk wurden wurd, Jezus de Kristus. Dat, wy hawwe earst benammen de rol fan de Heit, twaddens komt der by de rol fan de Soan en dan trettens de Hillige Geast mei Pinkster en dêrnei. Dus dan ha we elke nije laach dy't der by komt, dat is dan in aspekt fan de Trije-ienheid fan God Himsels. En dan komme we by it lêste punt. Want letter, doe't ik it skreaun hie, haw ik der fierders oer neitocht, en doe seach ik, ja, doe't ik it skreaun hie, hie ik der in plaatsje fan lagen byinoar, en eltse kear die God der wat by, mar dat is eins net grut en ryk genôch, want it is krekt as elke laach dy't der bykomt, Makket iepen in hiele nije diminzje wêr't wy safolle riker sjogge wa't God is en wat Er dien hat. En doe sei ik fan eins moatte we tinke oan trije diminzjes dy't God opinoar set yn dy sin. Yn 'e wiskunde prate wy dan oer in assenstelsel mei trije assen, de iks, de y en de zet. En as we dy opinoar sette, dan hawwe wy grutte romte. En dan kinne wy ek mear sjen en mear begripe. En doe tocht ik, it is eins nijsgjirrich, want as wy dan nei alle trije diminzjes it útwreide oant deselde ôfstân, dan krije wy de foarm fan in kubus. En de kubus is no krekt wat God joech as in measthillige plak yn de tabernakel, de tinte, mar ek yn de timpel. En dêr sjogge wy dat it measthillige plak hat de foarm fan in kubus, en dat wie it plak wêr't symboalysk God libbe en mei harren wie en by harren wenne. En God seit ek, Dat is in byld fan de himelske hilligens, wêr't God wennet. En dat sjogge wy letter yn 'e timpel en dat sjogge wy oan 'e ein fan 'e Bibel yn it nije Jeruzalem dat út 'e himel weikomt nei de ierde ta en dat dan ek de foarm fan in kubus hat, Gods hilligens komt op de ierde en makket it fol, en alle sûnde en alle fertear en alle ferkeardens is fuort en wurdt útrûge. No haw ik hjirre dy trije ferskillende dimensies fan it ferbûn yn kaart set, mar ik wol net alles útlizze, want de measte dingen dêr hawwe wy it earder al oer hân. Mar ien aspekt dat wy yn alle trije lagen of trije dimensies sjogge is it aspekt fan de ferlossing. God jout frijheid en set minsken frij. En yn 't earste plak wie dat mei de grutte wetterfloed, wêr't God Noach en syn famylje rêde troch de grutte wetterfloed, wylst oare minsken dêryn stoaren en ferdronken. En dêrnei sjogge wy ek As God syn nije ferbûn, as God it ferbûn slút mei Abraham en yn Mozes. En dan sjogge wy dat God syn folk liedt troch de Reidsee, wylst Farao en syn leger ferdrinkt yn de wetterfloeden, is it sa dat syn minsken en syn folk mei drûge fuotten oan 'e oare kant komme kinne om dêr troch te gean nei it lân dat God harren tasein hie, en dan sjogge wy ek foar de minsken yn it Nije Ferbûn, dat as hja doopt binne, dan binne hja ek ferstoarn ta de sûnden en de Satan, en dan binne hja in nij libben begûn yn Jezus Kristus, om sa mei Hillige Geast foar Him te libjen. En dat ferwiist ek nei wat der bart yn de doop, it nije libben is begûn. En dan binne ek de jeften en de beloften en de ferplichtings binne oars yn elke faze. En it is net sa as 't somlike grifformearde lieders sizze dat de beloften en de tasizzings yn it âlde ferbûn itselde binne as yn it nije ferbûn. Nee, want yn it Nije Ferbûn hat God al rêding jûn en ferjouwing fan de sûnde en hat Er Hillige Geast jûn en no seit Er tsjin 'e minsken, Bliuw wurkjen en libjen mei Hillige Geast en bliuw ek fruchten meitsje foar God yn hilligens en yn tsjinstberens en yn tankberens foar wat Jezus foar jim dien hat. En oan 'e ein Is dat dan it teken fan de doop en dat is it teken fan it nije ferbûn yn Jezus de Kristus? No, ik tink dat it nijsgjirrich is dat yn de Grifformearde Tsjerken yn de tsjinst fan de doop dat der in gebed wie yn dy âlde liturgy en dêr ek wurdt ferwizing makke nei alle trije dimensies fan it ferbûn en dêr lêze wy dit, Almachtige en ivige God, Jo hawwe mei Jo strang oardiel de ûnleauwige wrâld, dy't gjin berou sjen liet, mei de sûndfloed straft. Mar Jo hawwe de leauwige Noach mei syn achten yn Jo grutte barmhertigens behâlde en bewarre, en Jo hawwe de ferhurde farao letter mei syn hiele folk yn 'e Reade See ferdronken, Mar jim folk Israel dêr mei droege fuotten trochhinne laat, dat ek op de doop wiest. No, broer of sus, ik wol ek jim freegje om fêst te hâlden oan it wraksel mei it wurd en mei de wrâld. En yn hokker tsjerke jo ek binne, dat jo net alles oannimme wat der yn 'e tsjerke sein wurdt, mar dat jo ek weromgean wol nei de Bibel en biddend en tinkend dêrmei om te gean. En dat kin wêze dat je dêr mei freonen, wurk of status dêrmei ferliest, mar dat is it wiere libben yn Jezus de Kristus, Hâld fêst oan Him en Hy sil mei dy bliuwe yn dit libben en yn it ieuwige libben dêrnei. Lit dysels dan transformearje, feroarje troch Hillige Geast en libje net sa as de wrâld, as sels de tsjerke dy't mei de wrâld meigean wol en harren te freon wêze wol.